Gadym zamanyň atyr çalalaryny öý saralyp saralyp duran Pygamber jan aýdypdyr. Bir sarja sarja atyrlaň ýedi näme diýipdir? Bir jawan sahabalaň birine. Ya Resulallah, men täze izdiwac etdim diýipdir. Izdivajym da bir hurmaň şäniginiň agramyna gyzyl bermeli boldum diýipdir. Pygamberjan gülüp hoş bolupdyr. Barakallah. Berekella saňa diýipdir. Merhaba! diýipdir. Ýöne bir dowar-da ýyk, ýa goýun, ýa bir geçi, çebiş bir zat ýyk, toýda tut, diýipdir. Berekella saňa! Başga zat ýokmy? diýipdir, başga zat ýok, diýipdir. Pygamber janyň bärekallasyny almak nämä erzişli? Näme bilen çalyşjak? Pygamber janyň hoşlugy meger fakat şo wagtamy? Ýa şu wagt ondan-da kän hoş bolarmy? Şu darganak zamanyň içinde meň bärekallam alan aýallogolla, meň ummatymdan bolan jowanoglalla diýip Pygamberjan öňküden beter kän hoş bolmarmy? Toý tut, bir dowar öldür, hurmaň şäni içidi gyzyl beren bolsaň boldy-da. Eý bu nagadar gapdalyndan kän. Aw jame, jamäni agzap ýörme, sen meň sözümi eşidýän, eý imanly aýal dogan. Sen özüň daýawdyr. Hem gowy ýaşarsyň. Hem zendigiňden lezzet alarsyň, hem ahyret derejäň ulakan bolar. Biziň wezipämiz ýetirmekki Allahtaala inşallah täsirin bersin. Pygamberjan öz gyzyny. Güllen owadan Fatymy-ýy Zehrany hezreti Aly Murtazaga birnäçe mysgal gyzylyň beraberine izdiwaç edip, jübütläpdir. Hezreti Fatymaň öýüne barandan soňram, Ýasyn okyp, Pygamber jan öz mübärek wujudyny özi hezreti Alyň öýüne barypdyr. Hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh, Jan gyzym, hezreti Aly gel bärik diýipdir. Eý, ene-atalar! Eý, ene-atalar! Eý, imanly ene-atalar! Ders alaýlyň-da! Näme diýip sen hemsaýaňy ulgy tutunýaň? Şu gürrüň gulak as! Näme diýip men falan ile ýaly boljak diýýäň? Sen pygamber jany ýanak bolla. Sen musulman ahym. Näme diýip sen bir adamy ulgu tutunýaň? Sen äleme rahmet bolan pygamber jany ulgu tutunna. Allah Taala şony bize ulgu edipdir. Eý musulmanlar, eý imanly doganlar. Palany ile ýanak boljak, palany bijre tutdy, halkdan kem bolmaýyn, halk, eý, bu hem pygambarymyzyň gürrüňleri onda, hem pygambaryň eden işleri. Fakat Allahu ekber diýip namazda şeýle durmak tamamy pygambarjanyň sünneti. Eý, jan doganlar, Hezreti Ali menen Fatymany çagyrypdyr. Maňa bir gap suw getiriň diýipdir. Kän suw bolsun. Öýde olakan gap suw getiripdirler. Pygamberjan haý oturyp, Kul auzu birabbil falak bilen Kul auzu birabbin nas okyp, ýaňky kän suwa dem salypdyr. Jan gyzym şu suwdan iç diýipdir. Hezreti Ali sen-de iç diýipdir, ikisi içipdir. Ikiňiz-de şundan dehret gylyň diýipdir. Ikisi-de dehret gylypdyr. Pygamberjan gol göterip doga edipdir. Damadynyň ýanyna barmak aýyp dälki? Gyzynyň öýüne deslapky gije baryp doga etmek aýp däl ki. Eger aýp bolsa pygambarymyz ederdimi? Eger ar etmeli zat bolsa pygambarymyz ederdimi? Doga etdir, Hudaý ýa Hudaý, agyzlaryny bir et, aralaryna ülfet goý, mähebbet goý, hoşluk goý, uzak ýaşasynlar, agzybir ýaşasynlar, salyh perzent ber, Hudaýa saňa tabşyrdym diýip doga etdir. Baryň janyňyza öýüňize gaşyň giriberiň diýip özi-de pygamberjan öýe gaşyň gaýdypdyr. Hänbe zatla. Enäň da uly gaýgysy gyzynyň gapdalyndaky bukjasy, sefi bir zady. Eý, jan ene-atala, ogul-gyzyňyzyň dünýesini gaýgytýaňyz dämi? Ondan beterräk ahyratyny gaýgydyň. Ondan beterräk kyýamadyny gaýgydyň. Men wagt kän almaýyn. Birje bir gürrüňjik bar, şaýat bu gürrüň bir toparly eşitse, o zaman menen bu zaman fark etýär ahym diýip. Bir topar bir oglanjyklar allamyam boşanjak bilen, şoň menen allajak bolýar. Nämes fark etýär şu öňki zaman? Käre dikmişler fark etipdir-de. Nämes fark etýär? Ozal bir fanusçyk biçkan in lamp bark bolupdy-da, nämes fark etdi? Ýa Pygamberjanyň aýdany edeni iş fakat şu zamanyňky diýjekmi? Bilat çyn imanly adama aýtmar bikis. Ondan soňram Pygamberjanyň edeni işleri şu zamanda şeýle bolýan bolsa, sen menki aýtýas bu zamanda hemme kiş basabat bolupdyr. Hemme kiş ferhengi ýokar bolupdyr. Hemme kiş düşümli bolupdyr. Gaýtam bu zamanda beter azaltmaly ki bu zatlary. Resmi-rusumy gaýtam beter azaltmaly ki, bizaman o zamandan parh etýän bolsa. Ýagny sowat köpeldi diýip, resmi-rusum kellagyrylar-da köpeltmelimi? Çyndan sowadyň isleýän zady şomy? Ýagny ensafen aýdyň, aklyň, şuuryň, sowadyň isleýän zady şomy? Her näçe sowat ýokaryk gelse, resmi-rusum köpelmeli diýdigimi? Aý, ýo, muny aýtýan nädir akyl bilen sowat? Muny aýtýan näldir? Bes, bi ýalandan özüň aldama. Özümiz özümiz aldamaýlyň. Emme ene-atala we gyz oglalla we gyz oglallaň agasynyň mahsus bellemeli mesaili biz-ä Hudaý üçin eşitdirer gideris. Pygamber jan aýdypdyr, Eý ene-atala, eý agala, men arabisini okymaýyn, her wagt siziň biriňiziň gyzyňyzdan çürim. Ballyňyzdan çirim balyga bolan bolsa, oňa-da hastygar gelse, bir gudalyga gelse, şoňda iki zady bar bolsa damadyň, biri diýanaty, dini bar bolsa, namazyny, edebi bar bolsa we biri-de amanatyna gaýym bolsa, ýagny ahlagy gowy, bir gyzyňy gorkman tabşyrsaň boljak, bilip durup şoňa zulum-a etjek däl. Tekrar edeýin. Din diýanaty bar bolsa, meselen, bir hukuk begir dälmişdik ýöne, din diýanaty bar bolsa, muny nöwezäň diýipdir pygamber, gelene beriň diýenak, amanatyny nöwezäň. Şul adam gyzyňy, ballyňy gorkman tabşyrsaň boljak. Emin adam, ynamly adam, her kimden soraňda şeý diýýär. Diýanaty dini bar bolsa, eminligi bar bolsa jübtläň, eger jübtlemeseňiz haýyn bolarsyňyz diýipdir. Eger jübtlemeseňiz, Hezreti Omar, men Pygamberjandan gulagym bilen eşitdim diýe, eger şony jübtlemeseň, şo gyz oglanyna günä näme günä etse, ene-atasyna-da şo günä ýazylar diýipdir. Men şuny Hezreti Omar Pygamberjandan gulagym bilen eşitdim diýe. Ýok, falan, men beýtjekkä, men beýtjekkä, sen beýtjek, beýtjekkä diýmäge en atala beter hakyň ýokdur-ha! Beter hakyň ýokdur-ha! Beter hakyň ýokdur-ha! Sen-ä fakat borçly, sen-ä wezipäň Hudaýyň buýrugyny ogul-gyzdan çürim ýörtmek, sen ony ýaradaňak ki! Hulasa şu zamanda tutmasa-da, kyýamatda ýakalar tutar. Nämäň izdewajym gijä goýduň, näme diýip men bermediň diýip.